Pimnawa. Eh.
Tineno nade bwana? In sile kidwa na goni mbaka tipe to mineno mana kamano. Okachora iri mondo winj mbaka. Kama tineno mage bwana to nije se kweli mage neno moko minyalo vinyo ka ngato nyalo nyalo. Mani ngena bundi akwa wuondo ga joka ni wana kwa goga mbeke ni mofua. Gimo mena ai job kama. Kawuoda ni mofua. Bana in gi gimoro kigole gimoro matin. Eh? Ok, gol lagi mau. Adi gol. Bona magzi. Hmm? Ani mbaka. Pimna.
Ayudo gimoro, nyoro kana nindo na fwenyo dia komoro. Hmm. Wana ingena fwenyo ni jo puji to gi ngai to gi to gi police. Hmm. Jo madagi kabisa kenda fwenyo gi jo moyuma. Nango.
Police moro no maki. Eh. To gi police.
Eh. Ngamao kapana yalo eh. Nang'o?
Ibedo ng'ato mondo osiepne.
Many no. Mano jok mano jok moonore piny ka nigi nigi goyo kastembegi. Eh. Eh. Yudo ka polisi goyo goyo goyo ng'ama nego bed nomako mana tije. Eh. Ng'ama nego bed bwana polisi goyo ng'ama mako bwana mipeji ni ya mage tang'ogi. Ogoyo kastambe.
Ogoyo kastambe to japuonj. Eh. Hey, meno kwa mochako riembo. Oriembo kastambe. Ogo moriembo kastambe.
Eh. Japuonj kane ng'ama nade adier? Koso jopuonj onge e sima. Ah, sima to gin go. Sima to gin go.
To polise. Ya be bwana.
To kata kata polise. Polise to onge sima.
Riambo. In iongo siep ni ma polis? Mm, pol polis.
Eh. To jabonyo. Eh. Mana ng'awa kete ma polis chama yie. Ma, soja wuod mit mano Ben, Ben soja. Ku- Kwani Ben soja chi en ka polis kose en ka soja? en ga soja Kwani kata soja gi polis opogore? kata okotho koth soja wuod bond ing'eye Kod soja wuod bende ang'eyo, mano to kendo ok akia. to koro kowacho wacho koth soja siemo wang'a nade koro an okoth no imbe To ok nyaka jok miluongo nyinge nyaka siemo go wang'i mondo mi yane yane yande. eh mane yane mane yane yane muda yangi bingi niso gini yade pano kwa sasa bwana miyagi moro bwana muda vya tiri bwana kata mana kaya ne kata kaya na advice eh ikuchunyulo bide soko wanga eh ambo siep na moro nitie on Eldoret mama mjidwaga na iwinjo niya eh ato dhi soko wanga no kawuono e bura kanyo idwa sieme mano ng'ato ma idwa sieme no eh, eh. ka ng'ato timang'o Okitimo makosa. Bwana makosa to neno go bedni go le piny bwana. Nitie gik moko ma pore ne ji bwana kaka odi na ni a piny maxi. Hmm? Koro. Hmm. Nitie makosa moko ma pore kaka ni koro ni koro nindo oko dichiel bwana. Aman to pore. Ni dhako ndiyo.
Jo koda gi bat ni koro ni nindo oko dichiel. Ni makosa ma fisira na yudo bwana ni jo chwanyre ne ma dhako dwa tao ni ma sama yo dhagi nyaka yawo ni dho ti mondo ot gimoro sa ochiko. Ok nindo kata oko. Ok nindo kata mana oko onge kamininde. Idhi tiduogo. Idhi tiduogo ma kat be ibiro mana nindo ot. Ting'isi ni mondo ibed e ot e dhoot kanyo saa apar, saa ochiko. Ha mon gi. Idhi ni be gwenyre kod idhi sikul to neni. Min mon gi to tem ma marach seche moko. Wana seche moko. Nindo dichiel ok dang kel koko. Wana makosa me fin.
Ah. Wana bisa no gima jwanya ga ji samoro. Ah, nindo dichiel to ok ber. Wana magzi.
Wana bana be gol ni gina bwana. Udhi gol na form kokia e job. Fom tagolo. Dok na sende gin gik ma sende ko dok ni wacho ni ni ni wandi ki budget mo kaka wanyalo loso basin. Koro in gi form adi?
Fom fom fom fo. Hmm. Ya wuondi ka gima in ni dhiga fom.